Vafilipiya ku avanyisa ka vumbirhi. Leswi mi kumeke ku khongoteleka eka Kreste, leswi mi susumetiwaka hi rirhandzu ra yena ni ku hlanganisiwa hi moya, naswona leswi mi twalanaka vusiwana ni ku kombana tintswalo. Hetisisani ku tsaka ka mina hi ku va ni miehleketo yo fana, ni rirhandzu ro fana, ni moya wun'we, ni ku anakanya kun'we. Mi nga endli nchumu hi moya wa ku tirhandza kumbe hi ku tidzunisa hi swa hava, kambe un'wana ni un'wana a titsongahate eka van'wana, a nga anakanyi leswaku wa va tlula hi vunene. Un'wana ni un'wana wa n'wina a nga tshuki a tikarhatela leswi nga swa yena ntsena, kambe a tikarhatele ni leswi nga swa van'wana. Ku hlayisana ka n'wina a ku ve loku mi ku kumaka eka Kreste Yesu. A a ri ni xiyimo xin'we ni Xikwembu, Kutani a nga tekanga ku ringana ka yena ni Xikwembu xi va xilo lexi a nga khomelelaka eka xona, kambe u titshiketile hi ku teka xiyimo xa nandza, a velekiwa a ri la fanaka ni vanhu. Loko a voniwile a ri la kotisaka munhu, u titsongahatile, a va loyi a yingisaka ku fikela eku feni, a fa hi rifu ra xihambano. Hikokwalaho Xikwembu xi n'wi tlakusile swinene. Kutani xi n'wi nyikile vito leri nge henhla ka mavito man'wana hinkwawo, leswaku evitweni ra Yesu matsolo hinkwawo ma khinsama ematilweni, ni la misaveni, ni le hansi ka misava, ni tindzimi hinkwato ti vula leswaku Yesu Kreste i Hosi, eku dzuniseni ka Xikwembu Tatana. Varhandziwa va mina, Tanihi leswi mi ndzi yingiseke masiku hinkwawo, ni sweswi, ku nga ri ntsena loko ndzi ri na n'wina, kambe ngopfu-ngopfu loko ndzi nga ri na n'wina, tirhelani ku ponisiwa ka n'wina hi ku chava ni ku rhurhumela, hikuva i Xikwembu lexi tirhaka eka n'wina, lexi endlaka leswaku mi tsakela ni ku yingisa ku rhandza ka xona. Endlani swilo hinkwaswo ehandle ka ku n'unun'uta ni ku phikisana, leswaku mi ta pfumala nandzu, mi va lava tengeke, mi va vana va Xikwembu lava nga riki na xisandzu exikarhi ka rixaka lero homoloka, leri ti arisaka. Mi fanele ku vangama exikarhi ka rona ku kota timboni laha misaveni, mi ri karhi mi namarhela rito ra vutomi. Kutani esikwini ra Kreste, ndzi ta kota ku tidzunisa loko ndzi kuma leswaku ku tikarhata ka mina entirhweni wa mina a ku vanga ka mahala. Hambiloko ndzi fanele ku tlhandlekela vutomi bya mina ehenhla ka mhamba ya n'wina ya ku pfumela, leyi mi gandzelaka Xikwembu ha yona, ndzi tsakile ni ku tlangela swin'we na n'wina hinkwenu. Swi tano na n'wina, tsakani mi tlangela swin'we na mina. Ndzi ni ku tshemba eka Hosi Yesu leswaku ku nga ri khale ndzi ta rhuma Timotiya a ta le ka n'wina, leswaku na mina ndzi tiyisiwa hi ku kuma mahungu yo huma eka n'wina. Ndzi hava un'wana loyi a fanaka na yena, loyi a hi sekelaka ku mi pfuna hi mbilu hinkwayo ya yena. Lavan'wana hinkwavo va chivirikela ntsena leswi nga swa vona, ku nga ri swa Yesu Kreste, kambe ku tshembeka ka Timotiya ma ku tiva, ni hi laha a nga tirhisana na mina ha kona entirhweni wa evhangeli, a fana ni n'wana la tirhaka swin'we ni tata wa yena. Hikokwalaho, ndza tshemba leswaku ndzi ta n'wi rhuma, kan'we-kan'we loko ndzi vona hi laha swilo swa mina swi nga ta famba ha kona. Kutani ndzi ni ku tshemba eka Hosi leswaku ku nga ri khale, na mina hi xiviri xa mina ndzi tata le ka n'wina. Naswona ndzi anakanyile leswaku swa fanela ku mi tlherisela Epafrodito makwerhu. loyi a nga ndzi pfuna emintirhweni ni le ku lweni ka mina, loyi a mi n'wi rhumile ku ta ndzi pfuna eka leswi a ndzi pfumala swona. A a navela ngopfu ku tlhela a mi vona hinkwenu, naswona a swi n'wi kanakanisa ngopfu ku tiva leswaku mi twile ta ku vabya ka yena. Hakunene u vabyile, a ri kusuhi ni ku fa, kambe Xikwembu xi n'wi tsetselerile naswona ku nga ri yena ntsena na mina xi ndzi tsetselerile leswaku ndzi nga twi ku vaviseka ehenhla ka ku vaviseka hikokwalaho ndzi navela ku hatla ndzi n'wi rhuma eka n'wina leswaku loko mi tlhela mi n'wi vona mi ta tsaka ni mbilu ya mina yi ta rhelelanyana loko swi ri tano n'wi amukeleni hi ku tsaka hinkwako ku kota emakwenu ehosini kombani xichavo eka vanhu lavo tano hikuva a a ri kusuhi ni ku fa a fela ntirho wa Kreste, a ri karhi a pfumela ku nyiketa vutomi bya yena leswaku a ta hetisa ntirho wa ku ndzi pfuna lowu a wu fanele ku tirhiwa hi n'wina.